Dak il-Ħadd filgħaxija, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù qagħad f'nofshom u qalilhom, Il-paċi magħkom! Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw il-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom, Il-paċi magħkom! Kif Missieri bagħat lili, hekk jiena nibgħat lilkom. Kif għalhekk nefħ fuqhom u qalilhom, Ħudu l-Ispirtu s-Santu, id-dnubiet ta' dawk li taħfru jkunu maħfura, u d-dnubiet ta' dawk li żżommu jkunu miżmuma. Wieħed mit-Tnax, Tumas imlaqqam it-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu, Rajna l-Mulej. Iż hu qalilhom, Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqegħidx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemmenx. Tmint ijiem wara, d-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas kien magħhom. Il-bibien kollha kienu magħluqa, imma Ġesù daħal qatt f'nofshom u qalilhom, Il-paċi magħkom. Imbagħad qal lil Tumas, Newwel sebgħek 'il hawn u wara jdejja, u ġib idek u qiegħda fuq ġenbi. Qis li ma tonqosx fik il-fidi, iżda emmen. Wieġbu Tumas u qallu, Mulej tiegħi u Alla tiegħi! Qallu Ġesù, Emmint għax rajtni. Henjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu biex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija Bin Alla. U biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Wara li l-Ħadd li għadda aħna ċċelebrajna l-festa tal-Għid il-Kbir, jiġifieri l-qawmien ta' Ġesù mill-mewt, issa f'dawn il-Ħdud li ġejjin, jiġifieri l-Ħdud tal-Għid, il-Knisja, Se tpoġġilna diversi Vanġeli fejn Ġesù ser insibuh jiltaqa' mal-appostli biex jurihom li hu tassew qam minn bejn l-imwiet. Is-silta li qrajna llum f'dan it-tieni Ħadd tal-Għid naraw 'il Ġesù li jidher lill-appostli tiegħu U naraw in-nuqqas ta' wieħed mill-appostli, ġifieri dak ta' Tumas. Ġesù, f'din l-ewwel dehra tiegħu lill-appostli, narawh jagħti tliet rigali importanti lill-għeżież tiegħu. L-ewwel itihom il-paċi. L-appostli, li kienu magħluqin fiċ-ċenaklu, ċertament li jibqgħu imbelħin b'din id-dehra ta' Ġesù. U Ġesù minflok ma jċanfarhom għal dak li għamlulu meta abbandunawh, huwa itihom il-paċi, ir-rigal tal-paċi. U ċertament l-appostli din dan ir-rigal verament iħossuh balzmu wara li huma kienu abbandunawh. It-tieni rigal li Ġesu jagħti l-appostli huwa r-rigal tal-Ispirtu, dak l-Ispirtu li kellu ikun magħhom fl-evanġelizzazzjoni, fil-predikazzjoni li huma kienu se jwettqu wara li Ġesù jitla' s-sema. Ċertament l-Ispirtu kien dak li se jiddefendihom, kien dak li se jdawwalhom biex huma jippritkaw lil Ġesù. It-tielet u l-aħħar rigal huwa dak tal-maħfra. Ġesù jagħti lill-appostli s-setgħa li jaħfru d-dnubiet, Dak li intom taħfru jkun maħfur, dak li intom iżżommu jkun miżmum. Ċertament dan huwa wkoll wieħed mill-ikbar sagramenti li tana Ġesù, s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, s-sagrament tal-Qrar. U fl-episodju tal-lum ukoll naraw 'il Ġesù li jerġa' jidher lill-appostli u jagħti ċanfira ħelwa lil Tumas li m'emminx fir-reżurezzjoni ta' Ġesù. U Ġesù jgħidlu biex jemmen. U anki jgħid henjin dawk li ma rawx u emmnu. Ċertament fost dawn in-nies hemm aħna, aħna li Ma rajniex 'il Ġesù mqajjem mill-mewt kif rawh l-appostli imma aħna nemmnu li Ġesù tassew qam minn bejn l-imwiet. Ejjew għalhekk f'dan il-Ħadd, it-tieni Ħadd tal-Għid, nitolbu l-Mulej biex jieqaf magħna biex verament aħna nkunu strumenti ta' paċi, inħallu l-Ispirtu jaħdem fil-qalb tagħna u anki wkoll permezz tagħna